Hemmelere salam. Geliň biz bu gün şular ýaly marojna ýaly tagamly gaty süýji gaty gowy kremlaň biri bolan prenses krem diýilýän kremini ýasalyň. Ýa-da bolmasa başgaça ady bilen italýanskiý krem ýasalyň. Siz bu kremi islendik ýerlerde ulanyp bilersiňiz. Ine, görşüňiz ýaly, hem suduryny saklaýar, hem tagamy süýji, hem akja, gowy kremleriň biri bolýar. Islendik miweli tortda ulanyp bilersiňiz, ýa bolmasa eklerdir, profiteroldyr şolar ýalyk zatlaryň içini doldurmak üçin hem ulanyp bilersiňiz. Ýa-da frezýa torty ýalyk bol kremli tortlarda, zatlarda-da Arkaýyn ulanyp bilersiňiz, sebäbi känbir ýagly kremler ýaly mätäňe degip duranok, ýöne özem hem suduryny saklaýan, hemem edil marojnaň tagamy gelýän ýaly gaty süýji, gaty gowy kremlaň biri bolýar. Ýa bolmasa-da ýöne sada biskwitti edip şonam arasyna çalsaňyz gaty gowy tortlaň biri bolar. Geliň onda biz şol marojna tagamly prenses kremimizi ýasap başlalyň. Bize kreml üçin gerek zatlarymyz, iki ýüz gram sliwka, iki ýüz gram süýt, ýüz gram mesge, wanilin, üç ýüz gram ak şokolad gerek, üç sany ýumurtgaňam sarysy gerek. Ýene-de bir iki ýüz gram sliwka-da iň soňuna goşmak üçin daşyndan aýratyn gerek. Geliň onda kremli ýasap başlalyň. Sliwkamyzyň üstüne süýdümizi goşýas, emem mesgämizi goşýas-da, otda gowy edip gyzdyrýas, gowja Gyzgyn bolýança gyzdyrýas otda pessej otda goý. Mine süýtli sliwkamyz gowy gyzdy, gowy misli zat eredi. Indi buň üstüne ýumurtgamyzyň sarysyny goşýas, hem wanilini goşýasda ýumurtgamyzyň sarysyna gowja edip garýas şol içinde tokka-tokka bolmaz ýaly. Ondan ýene-de

Pikirimizin gowy bolmagynyň iň esasy möhüm ýerleriniň biri şu taýda şokolad bilen küýtler gowy garyşmaly şoň üçin blenderde on minut on bäş minut gowy edip garýas eger blenderiňiz gyzsa arasynda biraz durup sowadyp ýene täzeden garyp şu tä on on bäş minut gowy alyşýança bulaýas garýas. Çägimizi gowy garamyzdan soň, indi buň agzyna paketçik ýapýarys-da, bir günläp holodilnikde goýýarys. Şoň üçin torta ýasap başlamaka, kremimiziň şu taýsyny öňünden, bir gün öňünden edip goýsaňyz, hasam gowy bolar. Sebäbi şol şokolad birazajyk bir-biri bilen alyşyp, bir öz durkuna gelmeli-dä, şoň üçin bir gün öňünden ýasap goýmaly bolýar şu taýsyny kremiň. Ine men kremiň üstünden bir gün geçdi ine şeýdip elläp görüň gataşýar şonda öz durkuna gelişendir. Sizem şolar ýaly iň azyndan bolmanda on iki sagat geçirmeliler kremiň üstünden. Onda indi bunu ýene başga gaba alýas indi mikserde bulaýas gowja edip bulap çişirýas bunu. Ýüzümiz mikserda buladygymyzça, gardygymyzça öz-özünden köpelip, çişip, agaryp, gowy gatyja krem bolar. Çünki näçe buladygymyzça goýy olar öz-özünden. Size gatyja krem gerek bolsa, daşyna zadyna çalmak üçin ulanjak bolsaňyz ine şuny ulanyp bilersiňiz. Ýöne üstüne ýene şular ýaly otuz prosentli sowuk sliwka goşup, onam ýene-de täzeden garyp, köpeldip, Garyp çişirip köpelýänçä garaşsaňyz ol hasam gowy hasam marojna ýaly bir gaty tagamly gaty süýji gowy krem bolýar. Mine kremimiz taýýar boldy. Görüň ine şular ýaly gowy goýuja krem boldy. Men bu wagt wideony biraz kesip kesibiräk etdim bir saklap durmaz ýaly diýip siz ýöne Şular ýaly gos goýy bolup bir goý bolup ine suduryny saklaýan bir şekilini ine şeýdip kakamyzda-da bir akyp durmaýan gowy krem bolýança mikserde köpüräjik garyp bulaň. Şonda eliňize gowy marožna ýaly krem geler. Ine biziň kremimiz eýýäm taýýar boldy. Görüň, hemä ýasamasy juda kyn däl, hemem üstesine-de tagamy gowy kremlaň biri bolýar. Sizem hökman ýasanyp görüň diýip maslahat berýän. Ökünmersiňiz. Eger-de wideom göwnüňizden turan bolsa, halan bolsaňyz onda laýk goýmagy hemem agza bolmagam unutmaň. Sizem ýatansaňyz, şowly bolsun, noş bolsun!